кӕрон кӕмӕн нӕй, ахӕм цыппар азы. Мин цыппар сӕдӕ ӕстдӕс уӕззау боны, милуангай минуттӕ. Тохы рӕстӕг алы уысм дӕр царды мымӕлӕты хсӕн арӕныл нымад вӕййы. Фыдыбӕстӕйы стыр хӕст дыууын авд милуан адӕймаджы царды фӕндӕгтыл цӕуын нал бауагъта. Ӕнустӕм баззадысты салдӕттӕй, уӕлахизхӕссӕг салдӕттӕй. Цӕмӕй сӕ рох макӕй ном уа, ууыл архайы нӕ кинонывы хъайтар.

Дур-дурмӕ бацӕуӕны лӕууынц сау дуртӕ. Сызгъӕрин дамгъӕтӕй сыл ӕнустӕм фыст ӕрцыдысты, фыдывзарӕн хызтӕй чи нал сыздӕхт, уыдоны нӕмттӕ. Ӕртӕсӕдӕ адӕймагӕй фылдӕр. Сӕ разы та лӕууы се мбӕстаг салдат. Ӕгомыгӕй, сӕркъулӕй, бронзӕйӕ фӕлыстӕй. Иннӕ салдат та бады уӕлахизы парчы. Хӕствӕллад нӕлгоймаг сабыргай йӕ цӕст ахӕссы йе дзард ӕмхъӕукӕгты къамтыл ӕмӕ хъуыдыты ацӕуы. Кӕддӕр йӕхӕдӕг дӕр афтӕ ӕрыгон уыд. Кӕддӕр семӕ иумӕ сыстад знаджы ныхмӕ, фӕлӕ хъысмӕт алкӕмӕн дӕр йӕхи фӕндаг снысан кӕны. Салиты Сафарбимӕ ӕрхауд хӕсты фӕсты азтӕ паддзахады цард ногӕй аразын, адӕмӕн ӕххуыс кӕнын ӕмӕ чи нал сыздӕхт, уыдоны нӕмттӕ сӕнусон кӕныны хӕс. Цалиты Сафарби Мухайы-фырт райгуырд мин фарассӕдӕ дыууын дыккӕгӕм азы Цӕгат Ирыстоны автономон республикӕйы Дыгуры районы. Ӕфсадмӕ ацыд мин фарассӕдӕ цыппор дыккӕгӕм азы. Службӕ кодта ӕртыккӕгӕм ӕмӕ цыппӕрӕм украинаг фронтты, фӕндзай фарстӕм гвардион дивизийы, сӕдӕ ӕвдай фарстӕм ӕхсӕг полчы. Хорзӕхджынгонд у Фыдыбӕстӕйы хӕсты фыццӕгӕм ӕмӕ дыккӕгӕм къӕпхӕны ордентӕй хӕстон скъуыддзинӕдты тыххӕй майданӕй. Иристонӕй карандӕй тухтмӕ-тухди будурма унӕндӕр хецӕнӕй уоми еди стен. Уоми аз сканун кодтон стур хуста Карбышева трижди герой Советского Союза Покрышкина Кажедуб. Инновар сӕ иннебал байсканун кодтон пак этот, мана генерал лейтенанкатты инженер войск донай керамартон немец вот космодемянской кутни яйхтонца. Уни дороги бавдистон, чтобы и сон иннабон

Ацӕстимо бахуцӕгдӕр худӕг хецӕн кай адтӕй, ӕндӕр фӕккӕсӕг кӕмӕ нӕбал донбӕттӕг кӕмӕ нӕ адтӕй, уочи адӕнӕн цӕкадас пардон кӕнӕн, машин памятник скӕнӕн гъӕуин нӕгъӕуи гъӕуи номӕй. Майеч памятник кондӕр цудӕй дӕлӕ гъӕуи буни. Хелмийы солдат, монумент солдата, хецӕ солдатмӕ ба ӕсхуӕцудтӕн Уӕрӕсемӕ, мӕхе уордӕг исластон. Командировачӕ некӕмӕй ракурдтон, командировач дӕр мин неке байфиста, фӕццудан дуйемӕй, дууадтан уотемӕй фӕццудан. Мӕ кодтонцӕ, уотта главный бухгалтер кадтӕй колхози и адтӕй туайтӕй, ладдизӕ гӕхуӕнттӕй, рохсаг уод. Е мин уотӕ загъта, Сафарби, Ачи памятник ниууадзунӕбӕл цӕмӕ? Адӕн дӕлгъетунцӕ. Ӕма адӕн, адӕни хардзӕй кодтанӕ, колхозникти хардзӕй. Ма дӕнӕ ма кӕн. Ӕз зӕгъун некӕмӕн хуӕкӕнун кӕд ке фӕндуй. Фӕндонӕй ачи гъуддаг. Ма кӕмӕй дубугӕлдӕрӕнцӕ, еунӕгӕй дӕр ма ниуорӕу къафектӕрӕ ӕнӕфӕндонӕй. Ӕхуӕдӕг фӕндонӕй ку дӕттаут, пожалуйста, ӕндӕр нӕ. Вот.

йӕ алыварста йӕ уарзон дуйдуйрӕгтӕ. Раст цыма сӕ кӕрӕдзийӕн ивгъуыдымӕ абоны хабӕрттӕ фӕкӕнынц, афтӕ фӕзыны. Ивгъуыд та ныр дӕр зӕрдӕриссын кӕны. Уыцы сау бонты нывтӕ ныры онг цӕстытыл уайынц. Будури куыстатын, будури. Ӕхсӕнкӕ дӕр кодта, цидӕр кустдӕттӕй уой кодта. Учебницкие бригадтӕ хундтан цаутӕ. Ма адтан ӕхсӕвеуатӕй уортӕ Сурхтегори дзаллай теуӕмӕ ӕхсӕвеуатӕй кустан. Ма хъабарраге фестад, фестиара хъабарраге. Ма сехари скъадиана ута косунмӕ, Ма фестад ам дууӕ мӕйы сеймаг июн куы адтӕй, е уӕд уӕлӕмӕ кӕсӕн фестадӕн ма уӕллӕй лӕг ӕрцӕуй. Ма дес кодтан ача ходьба, еци лӕг ардӕмӕ гъӕуама Ка имӕ цӕбӕл цӕуй? Ма ба ӕрцудӕй ибадтӕй мӕхе гъӕуккаг, мах гъӕуккаг. Ма нӕмӕ хабар рахаста, адтӕй Ӕбатӕй, Ӕбатӕй лӕг, лӕхъуӕн. Ма загъта, тухцагӕ райдӕдта Герман нӕмӕ рбалӕбурдта. Хеуӕдӕй фегъустан. Мӕхеуӕ ми силгоймӕги кадӕр адтӕй, етӕ егоридӕр кӕун кодтонцӕ. Нӕхе гъӕуи гъуди кӕнун хъӕбӕр хуарз.

37-й год ку адтӕй, уӕдӕй не ахӕстонцӕ, репрессировали по-русски вот так в 37 году, как врага народа, знак адӕни знагота. Ма мин загътонцӕ, хевойдхай ба даван командирганан нейес. Вот что я мог. Ма бонча адтӕй нечи. Саргубурай рацудтӕн. Жинтӕй, хъӕбӕр жинӕй –

По-другому уӕхӕн гъуддаг нӕййе. Уоми фӕстӕмӕ кӕсӕндӕр нӕ адтӕй. Значит, знаг дӕ рази, уӕд, уӕд фелуй тухӕй адтӕй тухт. Афтӕмӕй Армавиры ахуырты фӕстӕ фӕндзай фарӕстӕм гвардион дивизийы райдыдтой сармадзанты хъавӕджы хӕстон фӕндӕгтӕ. Ӕгӕрон дӕргъ, зын, ӕнӕхуыссӕг, тохы быдырты уынӕримӕ ӕмӕ зӕрдӕ кӕмӕй сриссы, уыцы нывтимӕ. Фӕндзай фарӕстӕм гвардион дивизи арӕзт ӕрцыд минфарасӕдӕ цыппор дыккӕгӕм азы ӕвдӕм мартъийы Армавиры, фыццаг уал куыд сӕдӕ фӕндзай фарӕстӕм ӕхсӕг дивизи, афтӕ. Сталинграды ныхкъуырд размӕ бырсты ӕмӕ Донбасс сох кӕныны рӕстӕг иннӕ ӕфсӕддон хӕйттимӕ иумӕ ӕнӕрлӕугӕйӕ хӕцыдысты дыууӕсӕдӕ километры бӕрц. афтӕмӕй суӕгъд кодтой сӕдӕ ӕвдай цӕрӕн бынаты, уацары райстой аст мин фашисты. Дивизийы ӕфсӕддонтӕ знаджы ныхмӕ стыр хъӕбатырдзинад кӕй равдыстой, уый тыххӕй ӕфсӕддон хайӕн радтой гвардион ӕхсӕг дивизийы ном. Мин фарасӕдӕ цыппор ӕртыккӕгӕм азы цыппӕрдӕсӕм октябры дивизи схорзӕхджын кодтой Сырх Тырыссайы орденӕй. Ветеран сабыргай ауайы къамты рӕзты ӕмӕ та ногӕй ӕрбады сармадзаны цур. Бафӕлладтӕ, зӕгъгӕ, йӕ куы афӕрсай, уӕд бахуды. Нӕ, ай мӕ хӕстон ӕмбал у, зӕгъгӕ, дзуаппы фӕстӕ бацамоны сармадзанмӕ. Уыцы ӕмбал та фылдӕр хатт ирвӕзынгӕнӕг вӕййы. Ӕмӕ та радон хатт зӕрдыл ӕрбафты знагимӕ фыццаг фембӕлд ӕмӕ фыццаг тох. Фиццагидӕр, фиццагидӕр ечи пушкай аз фехстон машина немуцаг машина, гуржи хӕцца. Ма порхгундӕр цудӕй. Дууа минометте пурхгонд ӕрцудӕй мин къохӕй, дуугун минометтӕ. Уотта ӕртӕ пулеметной точки хуссунгонд ӕрцудӕнцӕ. И вот в Запорожье были там где-то в сентябре 43 года. И он ба в момент рбажилдой Ма батареями еунӕг снаряддӕр нӕбал адтӕй еунӕг. Фӕцӕнцӕ ӕсӕхстӕ. Уой туххӕн ӕма небӕ танкитӕ куд цӕуӕнцӕ, бадӕхсугъойӕн ӕхсӕн нӕ адтӕй. Ма цалинмӕ ӕрбадзӕй нӕуӕг дидӕ тогъан дзаумау, уӕдмӕ рауадӕй уотӕ. А уӕхӕн неуӕ баразтӕй ма мӕмӕ байзадӕй еугур снаряд Иде бронебойный мӕ танк цӕуймӕ ма танк немуцаг танк ма хӕстӕгӕй хӕстӕрдӕргӕ цӕуй ӕхсгӕдӕр дӕ кодта уотӕ махдӕр де хецауи туххӕй ма махмӕ не сбӕлӕдтӕ ӕхсунмӕ. Ма еци пурсӕ зӕр бадзади фӕд ба Мӕ зӕрди ку рбафтудтӕй, абаджи Хуцаутӕ абадирӕд хеуотӕ нивадтӕй, е дӕр нива. Ма абӕтдзӕгӕ байзадайдӕ ба цӕйбӕрцӕ не хсӕн таги хӕццӕ метров инсӕй, фондзӕ ма инсӕй. Хилтӕй фехстон мӕ финсты ротӕй. Прямой наводкой, прямой наводкой подбил танк. Пушкитӕ фӕйервӕсса цуппар зарбадзари адтӕнцӕ, цуппар. Ба танк ба курбазайдӕ зарбадзантӕ гушинджи кодтайдӕ, вот, вот так. Сармадзантӕ куы рхъуыды кодтой, уӕдӕй фӕстӕмӕ нымад сты знаджы пырх кӕнынӕн стыр фӕрӕзыл. Йӕ гӕрахӕй зӕхх кӕмӕн скӕны, йӕ рӕмыгъдӕй алцы кӕмӕн пырх кӕны, йӕ уынӕрӕн адӕймаг кӕмӕн нӕ фӕразы, ахӕмыл. Ахӕм хӕцӕнгарз сси Сафарбийы ӕмбал. Ӕрыгон лӕппуйы зӕрдӕйы фашисттӕм цы ӕнӕуынондзинады арт сыгъд, уый ӕддӕмӕ рӕмыгъта сармадзанты нӕмгуытимӕ. Зындӕр зын ме не адтӕй, Ма нӕмӕ ке рбалӕбурдтонцӕ ӕнӕзагӕй, сосӕггай. Ма границӕбӕл офицертӕбӕл арми ка адтӕй ма сӕ бийнонти хӕццӕ уже бийнонтӕ уоми кӕмӕн адтӕнцӕ, сувӕллӕнттоми кӕмӕн адтӕнцӕ, уотемӕй хусгӕ ка кодта. Ма сӕумӕй Тупарсах адтебӕл, а тӕккӕ карджаг фой хуссӕг хеуӕд, ма уоми ечи балахар цӕуӕццагӕ, уотти алкедӕр сахъсгӕ нӕхебӕл, чабар зин уодзӕй ечи гъуддаг.

Дивизитӕ границӕбӕл ку ивардтонцӕ, самолеттӕ аэродромтӕ ку ривардтонцӕ, мӕнӕ димӕй Аббас дӕр цӕудзиандзӕгӕ, ма Мӕскумӕ ӕнӕрлӕугӕй дӕр цӕудзиандзӕгӕ. Уони унгъудӕй, уони ма раздӕрутӕн. Едӕр мин женатӕй. Кӕд нӕдтӕйттер фал азӕй уотӕ нимайӕн, ке кутонд уотӕ нимайӕн. Ма Уӕрӕсебӕл ку цудӕнцӕ размӕ, Украини зӕнхӕбӕл ку цудӕнцӕ, Белорусей ба ку цудӕнцӕ, Киеви ку райстонцӕ, Ростов-Кавказмӕ ку цудӕнцӕ немуц фашиститӕ, уӕд ӕз ба уотӕ загътон, ӕз айдагъ знон, еугурӕй дӕр мах фӕрстӕмӕ кадӕр адтӕй, солдаттӕ.

цӕмӕн ӕнхъӕл, цӕмӕн, цӕмӕн ӕмбал гирис кӕнунцӕ, мах ледзӕн, азӕй, азӕй нимӕхсӕн лигъдан. Лигъдан, уайтхӕнӕ ма ӕндӕргӕнӕн адтӕй ма ледз кодтан. Етӕ хъаурӕгин дӕр адтӕнцӕ, техника хъаурӕгин адтӕй, ма тохӕн дзаума дӕр сӕмӕ махӕй берӕ хуӕздӕр адтӕй нӕйримӕхсунуй дӕр. Уой фӕсте, конечно, квазилдӕй гъуддаг иннердӕмӕ. Ма квазилдтӕнцӕ Рокоссовскай, Малиновскай, Жуков, Василевскай, иннетӕ. Коневтӕн дӕр та уӕдта Хуцау да табудирӕд Хуцау уӕдта, уӕдта зӕрдӕкаййӕй фӕстӕмӕ иннердӕмӕ рахаттӕй. Саванджинадо, чиноджинадо. Как приятно было, когда идешь в наступление. Очень приятно. Вот.

уже на балаттой армии. Ма Германия, такое правительство, это объявит скотонца траур, трехдневный траур по всей территории Германии из-за Сталинграда. Вот такие вот драты. Мамине ебаннатты ехцеван. Артиллерия тохы быдырты ӕфсады хъаруджын тых у. Къорды уӕнгты рӕздзӕфӕй бирӕ аразгӕ у. Уӕлдай бӕрнон уӕвын сӕ хъӕуы, дыууӕ ӕфсады тохы быдыры куы схӕцынц, чи сӕ кӕм ис, уый бӕрӕг куы нал вӕййы, уӕд рӕдыдруадзӕн нӕй. Нӕмыг кӕм хъӕуы, уым хъуамӕ сымбала. Цы ма уа уымӕй ахсджиагдӕр? Уӕвгӕ ӕндӕр гӕнӕн нӕ уыд. Иннӕты ӕмхуызон артиллеристтӕ дӕрӕн кодтой знаджы, сӕхиуыл нӕ ауӕрдгӕйӕ, сӕрдӕй зымӕгӕй тылдтой сӕ сармадзанты фронттӕм. Кӕм-иу цъӕфдзасты ныссагъдысты, кӕм зымӕгон зӕххыл салдӕй ныффидар сты, судзгӕ хуры бынмӕ артау сыгъдысты, уӕддӕр артиллеристон къордтӕ цыдысты размӕ. Тынг арӕх фистӕгӕй. Мин фарасы до цыппор фыццӕгӕм азы Сырх Ӕфсад ифтонг уыд цыппор фондз ӕвдӕй ӕхсӕз, сӕдӕ дыууын дыууӕ ӕмӕ сӕдӕ фӕндзай дыууӕ миллиметры нӕмгуытӕн бӕзгӕ сармадзантӕй. Фыдыбӕстӕйы Стыр хӕсты цыппар азмӕ фондзсӕдӕ артиллеристон хайӕн радтой гвардионты ном, мин ассӕдӕ артиллеристтӕн та саккаг кодтой Советон Цӕдисы хъӕбатыры нӕмттӕ. Нырыккон хӕсты артиллерийы Хуыцау у. Алчидӕрӕй хъуамӕ бамбара, артиллери цыфӕнды тохы уӕлахизхӕссӕг фӕрӕз кӕй у. Артиллери у фыццаг хъуыддаг. Ӕз дивизий ку адтӕн, пятьдесят девятый ку загътон дивизий, уӕд ӕз адтӕн мӕ хӕццӕ еунӕгӕй адтӕн уруссаг хсӕн. Еунӕгӕй. Мамин адтӕй устур кадӕ. Мӕ хъӕбӕрмӕ нӕма адтонцӕ. Вот. Уотӕ дӕр, уотӕ дӕр ма адтӕй уотӕ. Ма

Мӕ Ростов донбӕл куы накӕ кодтан, мӕ иннобеломӕ ку фарсировать кодтан наступать, феуӕд днем уцӕрдыгей фарсӕй Ӕртӕ линийӕ ӕтӕй тугъдон линитӕ. Изолӕй ӕхстонцӕ дзармадзантӕ, дальнобойнайтӕ. Сӕрӕй калдтонцӕ бомбитӕ. Ма уотӕ рауадӕй ма лодка зӕгъа,

Ӕвӕццӕгӕн еу фентӕзинсӕй метри, уӕдта мӕ боннӕбӕл адтӕй накӕ кӕнун банодзодтон. Ӕме дон нӕ адтӕй уӕхӕн накӕ кӕнун базонӕдзӕгӕ. Ма еци дууӕ кайтӕ ба уже иуурдӕг адтӕнцӕ иннӕбелӕбӕл. Мамӕ агурдтонцӕ белӕбӕл уоми, уӕд мӕмӕ фӕстӕмӕ ӕрбанакӕ кодтонцӕ дуййемӕй.

Тухтмӕ ку бацудан, уӕд тӕрсун чи уй зонгӕ дӕр нӕбал кодтан. Мӕнӕ мӕлгӕ бафӕммалдодзан, не гъуди дӕр охӕн гъуддаг нӕбал адтӕй. Вот, фал лӕг зудта уой, значит, знаг нихмӕ тохун гъӕуй, знаги сӕттун гъӕуй, хе уобӕл адтӕй алке гъуди дӕр. Кай адӕн Мӕ фӕрстимӕ кӕдтӕй етӕ еугурӕй дӕр адтӕнцӕ, уобӕл ӕма нӕ Уӕрӕсе каййи цӕсти бунати ма кӕнун. Салдат ба уобӕл гъуди кӕнидӕ тугъди будури кайидӕ е, ма цӕмӕй знаг цас дӕр цӕуахе, уобӕл гъуди кӕнидӕ, ма цорт тагъддӕр, значит, уӕлахези бон ӕрцӕуадзугӕ еубал толк кодта, удта гъуди дӕр уобӕл кодта хабар дӕр. Уодта гъуди кодта уобӕл, ӕма А чутухди вышти чума дештаг дессаги узынимӕ цардкуд удзызг. Утыды деш кодтан. Сафарбейы уаты хӕсты Удзов рог дымгӕйау йӕ фӕд ныууагъта. Зындгонд ӕфсӕддон къамандыгӕнджытӕ Георги Жуков ӕмӕ Константин Рокоссовскийы къамтӕ, ӕфсӕддон хуызы истытӕ фӕндаггаджы дзаумӕттӕ. Уӕлдай бӕрӕг бынаты та дары Иосиф Сталины ныв. Цӕмӕн афтӕ у, зӕгъгӕ, йӕ куы бафӕрсай, уӕд райсдзынӕ хуымӕтӕг дзуапп. Когда куд куадтӕй вот ӕма наступат кӕнунмӕ цӕуӕнцӕ, наступат был наступлениемӕ. Уӕддӕр уже цӕунцӕ, размӕ цӕунцӕ солдаттӕ, да, наш, нахе солдаттӕ. Вот Кадар кӕнуй дӕр нӕ зонис? За родину, за стайна. Кадар гъӕр кӕнуй. Кадр. Неке ин зӕгъуй. Кричи. Никогда. Надтай уотӕ дӕр. Фарстовал финстунца. Кацумай абонаттай, мелай там, абзалай хёхан фарстабал. Махан урус, урусак, махан урус, мах, валахайдина мах. Алки алли айдагъ урсаг, фӕлӕ гурджиактор, узбектор, тажиктор, иннӕ, иннӕдӕр, иннӕдӕр, иннӕдӕр. Уӕхӕн кадейн адтӕй, уӕхӕн Сталинӕн, мӕн ӕнонкайӕнон уобалдӕр ди кодтонцӕ, вот чинӕ, вот ку фегъосунцӕ, вот. Уой тонӕй уарзун ӕма адӕни фарс адтӕй, мӕгур адӕни фарс. Кӕд цийфӕнди дзорунцӕ, уӕддӕр Сталин замани ниче адтӕй, мӕгур адтӕнцӕ. Паддзахадӕ экономика был тох кӕнун гъудӕй. Сӕ есун гъудӕй хӕрдмӕ. Мӕхеубӕл ке архайдта, ма ин киндзтӕй уӕдӕр истори зонуй, мӕхеумӕ гӕсгӕ. Уӕлдӕр къамандыгӕнджытӕ ӕмӕ паддзахады разамындыл ӕууӕнк афтӕ фидар уыд, ӕмӕ салдӕттӕн, афицертӕн, стӕй алы хӕстонӕн дӕр лӕвӕрдта ӕгӕрон тых. Ууыл куы бафтауай, фыдыбӕстӕмӕ ӕмӕ дӕм хӕдзары чи нхъӕлмӕ кӕсы, уыдонмӕ уарзондзинад, уӕд равзӕры ӕнӕбасӕтгӕ тых. Ахӕм хъару советон сырхӕфсӕддонтӕ ӕвдыстой мин фарасӕдӕ цыппор дыккӕгӕм цыппор ӕртыккӕгӕм азтӕй фӕстӕмӕ. Уарзон зӕхх уӕгъдгӕнгӕйӕ ӕмӕ фашистты фыдмитӕ уӕнгӕйӕ салдӕтты дадзинты абухта ӕнӕуынондзинад, тыхджындӕр кодта знагмӕ фыдзӕрдӕдзинад. Алкӕй бӕллиц дӕр уыд уыцы иу. фашистон калмы йӕ лӕгӕты ныцъист кӕнын. Дунейы йӕ кой дӕр куыннӕуал уа, афтӕ. Бӕстӕтӕ куыд ӕрсабыр уой, танктӕ, ӕфсӕддон хӕдтӕхджытӕ ӕмӕ дзы сармадзанты уынӕр куыд нал хъуыса, афтӕ. Хӕсты райдианӕй бирӕ нӕ рацыд, афтӕ ӕфсӕддон техникӕ ӕмӕ хӕцӕнгӕрзтӕ фӕхъомысджындӕр сты. Чи ма хъуамӕ баурӕдтаид нӕ салдӕтты? Фашистты ныхмӕ тохы сыл цыма базыртӕ баззад, уыйау тырныдтой размӕ. Цӕргӕсау сӕхи ӕппӕрстой цыфӕнды арты цӕхӕры дӕр. Цыдысты ӕрмӕстдӕр иу нысанимӕ, адӕмӕн уӕлахиз ӕрхӕссын. Мингай адӕмы бӕллиц сӕххӕст мин фарӕссӕдӕ цыппор фӕндзӕм азы, стӕм майӕ фарӕстӕм маймӕ ӕхсӕвы. Уыцы цины боныл Сафарби сӕмбӕлд Австрийы. Мин фарӕссӕдӕ цыппор фӕндзӕймагӕн хъӕбӕр фехъуыста Вене в Австрии. Тохт фӕцӕй. Германи уже ахе равардта, мӕнӕ не рагус кодта. Уитхунӕмӕ Чехословакии, Прага, та уомитемӕ зудта нӕ хабӕрттӕ игъустан, тухбат шудӕй уоми уой. Фал фарастӕй маг число ку адтӕй девятӕй маййи сорок пятый годти ма Сӕйраг Совети сӕрдарӕ исхондзиан кенӕ ба унафӕгӕнӕг ӕфсадӕн ка адтӕй, е Сталин адтӕй, главнокомандующий, Верховный. Е объявитку скодта, уотӕ ма и уруссагау зӕгъдзӕнӕн «Великая Отечественная война»

Етӕ сходтӕ дӕр еттер салют лабардтонцӕ, аллинӕгдӕр ӕ къох кӕмӕн адтӕй тохӕнгаргӕгер едӕр ӕхста, едӕр ура кодта. Уӕд советон салдӕттӕ дуне фервӕзун кодтой мӕлӕтӕй. Ныр ӕвдай фондз азӕй фылдӕр нӕ сӕрмӕ ӕрттевы сыгъдӕг цъӕх арв. Ветеранты зӕрдӕтӕ сӕ уындӕй рухс кӕнынц. Фӕлӕ Арӕх зӕронд хӕстонтӕ нымдзаст вӕййынц зӕхмӕ. Цӕмӕн? Уымӕн ӕмӕ сын тых лӕвӕрдта, знаджы къӕхтӕ сыгъта ӕмӕ сӕ сырдта сӕ хуыккоммӕ. Сыгъдӕг арвуынӕн та сӕ бӕллицтӕй иу уыд. Чысыл мигъы гӕппӕл дӕр ыл куы фӕзыны, уӕд иу чысыл ӕрӕнкъард вӕййынц. Раст цыма топпы хосӕй арыд сау арв ӕрхъуыды кӕнынц, уыйау сӕм фӕкӕсы. Цымӕ куыд ӕрыхауаин сӕ цӕстытыл, сармадзантӕй тохы рӕстӕг-иу арв ӕмӕ зӕхх кӕрӕдзиуыл куыд ӕмбӕлыдысты уыцы пиллон калгӕ бонтӕ, сӕхи йеддӕмӕ йын ничи зоны. Уӕлахизы салдат! Уал азы фӕстӕдӕр стут фӕразон ӕмӕ быхсон. Астӕуыл сӕ уӕз ӕруагътой, бирӕтыл низтӕ тых кӕнынц. Фӕлӕ цыфӕнды кары дӕр сырх ӕфсӕддонтӕ нӕ сӕттынц, уымӕн ӕмӕ нӕхи салдӕттӕ сты уӕлахиздзаутӕ. Афтӕ макуал уӕд, афтӕ макуал уӕд, сомыгӕнӕгау дзурынц ветерантӕ. Мачиуал бавзарӕд ахӕм зындон, ахӕм мемориалтӕ, алкӕмӕн хъуамӕ зондамонӕг ӕмӕ ныстуан уой.